nguva yakanaka kudai nguva yekuropafadzwa hanzi kana makomborerwa musazokanganwa kutenda mwari haleluya haleluya I, i could see a picture of david achisvetuka achijamba achitaura kuti ah, hamheno zvenyu kana muchirwadziwa nena hamupore haleluya reading yedu tainzwa ichibva kuna second samuel nani mukarwadziwa nena hamupore nadhavhidha ah, haleluya tokuenda kuna second samuel ndokwatanzwa chiverengwa chedu chaverengwa zvakanaka 6 14 uh, to 22 togoenda papisarema 100 ndinoitirwa zvakanaka nenyaya yadhavhita mukomana yeyuyu kuti kana ndichiiverenga inondipa kudzikama kunyange nemukati meupenyu hwangu ndichitarisa kunyange nehistory yeupenyu hwangu ndinonzwa kudzikama kuti mwari kana vakanotora dhavhita mhombwe vakanotora dhavhita mhondi

tinoona goodness yamwari tinoona nyasha dzamwari muna dhavhidha tinoona zvese zvatingafungire even dzimwe nguva tikamutarisa we see a shadow of christ nokuti maari ndo makabuda ishe wedu jesu kristu tikatarisa kuna jeremiya chapter 33 verse 15 inotaura zvakanaka he prophesied that a branch was going to come out of the house of david halleluya ah, ndiri uh, kutaura nemunhu waakafamba pane ino nyika akaitirwa nyasha namwari for the purposes of this uh, uh, sermon ndiri kuda kuti timbokutorai mbichana timboleya foundation yekuti who is david david is an israelite a jew uh, akatonga israel israel yakanga yakambotongwa nemaprofets ikatongwa nemajudges uh, vakabhonga kuti hatichada majaji ndokubva vazopiwa makings the last judge akatonga israel ndisamuel tikanzwa kuna one samuel uh, vanhu varamba kuti hatichada majaji anonotora saul tikatarisa kuna one samuel chapter 10 verse 1 inotiudza so uh, samuel achitora eh, oil achiita anoint so as uh, the first king of israel tikazotarisa ipapo tinoona kuti so atitonge tongei mwari vanomuramba toenda kuna 1 samuel chapter 16 verse 13 tinoona samuel akuita anointi david as the second king but panoitwa anointi david hatione achienda achitanga kutonga ipapo akangogadzwa ushe namwari asati apinda mupalace akaitwa anoint over his brothers akaitwa anoint over his, his uh, those who were better than him tinozonzwa kunyange nenyaya yadhavhidha ichienda mberi kubva ipapo kuti ndopaakatanga kunzwikwa kuuraya kwaakaita goliathi tikanzwa kuti aita zvakati tinoramba tingonzwa nyaya dzadhavhidha maups and down akaita mukati meupenyu saka ndati davhita anopenda picture yakanaka zvichida ndinganguzvitaurira nini ndega kana kuti yangu newe kana tiri mukati menyika tine maachievement nemafailures atinoita but mwari vanoti kana chero ukapunzika usarambe wakagara ndinokuda vanokusumudza neruoko vofamba newe Ah, tinoona kunyange na 1 john chapter 1 anotaura kuti kana titi hatina chivi chokwadi hachisi matiri tiri kuzvinyengera dhavhidha aizobvuma kunyange pakauya muprofita nathani achimuudza kuti watadza watadza watora mudzimai wemunhu anosumudza maoko oti ndakanganisa saka ndati ndokunaka kwemunyaya yakaita dhavhidha nekuti aikonfesa obvuma kuti ndatadza and he moves on with life saka he's a very good example yandakafunga ndakumbirwa kuti chii ndiani anganyatsomira panzvimbo yatoda kutaura kuti kana tichitaura nyaya yethanksgiving tichitaura nyaya yekurumbidza mwari ndingatora ani mubhaibheri nekuti tikatora vakanyanya kururama dzimweni dzenguva kutenda kwedu hakuzonyanyokuoneka nhasi takaungana pano nokuti tine kwatakabva nekwatiri kuenda vamwe tineyo history dzedu vamwe hatina history ah, ita haleluya kana uchinge usina hako history inokumonerera mukati meupenyu hwako wakangoberekwa uri, uri tasa tasa asi kana uri munhu akabva kwaakabva ukaita mashortfalls tinoda kuti mukutaura nyaya yadhavhita tinongoona grace of god inotaurwa kunyange nekuna efficiency napauro anotaura zvakanaka kuna efficiency chapter 2 verse 8 to 9 anoti reminder kuti nyasha Ah, dzinongouya kuburikidza nekutenda its not by your faith its just a gift yaunongopiwa namwari usina kana chawambovagonera usina kana basa rawaita rinoshamisa it is just a gift yekungokupa kuti nyasha dzangu idzo ah, saka tiri pano nhasi saka ndati tiri pano nhasi to acknowledge our shortfalls and to thank the glory of god and to thank god for all that he has done before us ndiri kuda kutenda nguva ino kuti mwari vatibvumira kungomuka nhasi nekungoteerera nekuva nopano pazoom ndo zvakatongokwana nekukodzera kuti titende mwari tiri kuvapa mbiri yavo kuti mazviita jehovha nekuti vatipa mweya wekuti upinde matiri zvichida nezuro kune dzimwe hama dzedu dzakaisa maalamu dzikatadza kumuka nhasi kwete nekuti vane zvavakatadzira mwari asi nekuti nguva inenge yakwana asi isu tapuwa rimwe zuva muimba anotaura kuti ndimwari vatipa mumwe mukana wekuti tivanamate saka tikuda kuvatenda mwari nethis hour yavatipa nezuva iro ravatipa ravatipa opportunity yekuti tiuye tizonamata tizovatenda nekuti zvichida ndokutenda kwekupedzisira zvichida ndo shoko ratichanzwa rekupedzisira saka toda kuti kana taribata tigoribatisisa kuti wakaipa arege kuzoritora kuburiburitsa mukati memwoyo yedu saka zvaakutisvitsa kunyange nepatext yedu yataverenga nhasi iri kuna second samuel chapter 6 atiri ah, kunzwa dhavhidhi ari kusvetuka achipururudza achifara zvekufara zviye saka ndati ukarwadziwa nadhavhidhi haupore nekuti ari kusvetuka bhaibheri riri kutaura kuti akapfeka efodhi ari kujamba zvichida efodhi yaimboti fugu zvomboenda nekukoko uyu misharo ari kutarisa ari pahwindo ndai ndiri kuona pikicha yadhavhidhi achiimba uvepo uvepo hwamwari huri pano wouya uya nemumasa ari kutofara kuona kuti aki yauya mukati mecity me, me, me of david ari kufarirei david vamwe vanhu vangangoshama kuti chii chakanakidza david kuti asvike pakujamba nekufarira aki zvakadaro ari pane nyaya yakanyanya kureba yeyeye areka yamwari handida kuti ndinyanye kufamba nayo zvangu asi ndikuda kuti ndichabata bits and pieces which are leading us to where we are tikuona kuti kuna exodus ndopakatangira nyaya yeareka yamwari exodus 25 vese 10 inotaura zvakanaka mwari vakutanga kurayira vana veisraeri kuti vagadzire areka muareka imomo mwari vakanga vachazoisa vakapa maspecific measurements ekuti areka ichagadzirwa yakadai yakadai inenge ine, ine quality yakaita sei ine mahandles akaita sei muareka imomo munondiitira zvakanaka tikaverenga kuna hebrews chapter 9 verse 4 inotaura kuti muareka imomo makanga mune golden pots yakanga iine mana ndokubva maita mudonzvo waaroni ndokubva maita a tablet of the covenant ndokubva ma maiswa izwi ramwari saka eventually ten commandments dziya necovenant yakaitwa namwari nevanhu veisraeri zvakaiswa muareka the mana yakanga iri muareka in the golden pot its representing mwari vati hanzi ndichaisa testimony yangu muareka iri kurepresenta the testimony of god kuti zvavakaitira vana veisraeri vari mugwenga he provided for them in their times of need in their times of desperation when they were walking in the wilderness vasisazivi kuti chikafu vanochiwana kupi mvura vanoiwana kupi saka zvakanga zvaiswa muareka it was a testimony of god and the covenant that god had made with the children of israel halleluya saka tiri kungoona kuti testimony yamwari ndo yatisvitsa pano kuti kutitende sevana veisraeri vakanga vaonekwa namwari vari muareka areka yaienda nevana veisraeri kwese kwese kwavaienda kunyange kuna deuteronomy chapter 31 verse 1 to, to 6 tinonzwa kunyange namozisi akuita handover kuna joshua anotaura kuti mwari vachafamba newe nokuti kufamba kweareka kwakanga kuchirakidza uvepo hwamwari pakati pevana veisraeri akarayira joshua akati mwari vachakenge vaindewo usatye zvako usavhunduki saka tinoona mwari vachifamba nevana veisraeri vakatakurwa kunyange nevapirisita vari pamberi vachifamba eh, mhomho yeisraeri ichiteera kumashure saka tinoona kuti areka meant a, eh, a, eh, something very significant kuvana veisraeri kuna 1 samuel chapter 4 verse 36 tinoona vana veisraeri vachirwisana nemafilistiya vachidyiwa varohwa vanobvunza kuti tarohwa sei mwe akati a ah, tarohwa nekuti areka yamwari yakanga isiri pano vanotuma vanhu kuti endai munotora areka muuye nayo kuno vatuma vanhu kutora areka vakazvamburwa areka iripo ndokubva areka yatorwa nemafilistines ndokubva vaenda nayo ndokubva yave nekuzvidzika tinozoona futi kuna 1 samuel chapter 5 1 to 12 mafilistines ma aya atora areka vaenda nayo kubva paebeneza voenda nayo kumusha kwavo kunoigadzika mutemberi mavo maiva nadhagoni ikarakidza simba rayo ndokubva vachema yuwi kuna 1 samuel chapter 6 1 to 21 vari kuchema kuti areka iyatiunzira kutambudzika ndobva vaenda kunoidzosera kuvana veisraeri saka yakazotorwa ikanogara naahija akabva agara nayo for a long time about 20 years saka patasvika apa ndangoti ndikubatisei mbichana kuti nyaya yeareka kuti zvizosvika pakufadza david kudai chii chakanga chamboitika yakanga iri representation yekuti kana ichinge iri panzvimbo mwari vari kuti ndinenge ndiinewe asi tinoona kuti mukutanga kwevhesi irori iri kwechapta iyoyi david akanga amboramba areka akati handisi kuida nekuti yakanga yauraya vanhu but nekufamba kwenguva tikabva pa14 akanga azobvuma kuti aiwa areka iye ngaidi ngaichiuya zvayo nekuti akanga aona yakomborera obedi nemhuri yake akati aiwa ngaichiuya areka iye ndakuida ndaigadzirira pekugara saka tiri kuona david ari kusumuka areka ichipinda ndaitirwa zvakanakaudza hanzi panongoitwa 60 steps dzekungofamba vatikafamba 60 step ouraya mombe vobika mabiko voita masacrifice ekufarira kuuya kweareka kutenda mwari kuti mazvita henyu mauya mwari akanga achifara achiziva kuti mwari vaapa nzvimbo hanzi mwari kana vaapa nzvimbo you are untouchable saka ndambotanga kutaura kuti ukavenga dhavhita kana kuti ukavenga muropafadzwi akaropafadzwa namwari haupore dhavhidhi anotaura kuti uvepo hwamwari huri pano houya nemasaisai nokuti areka yakanga yauya hanzi akanga akapfeka efodhi ikamboti fugu ikamboti fugu achitamba achisvetuka nokuti akanga ari panguva yekusaona maziso evanhu akanga ari panguva yekuona mwari mukati meupenyu hwake akanga achitamba and bhaibheri rinotaura kuti was dancing from his heart nekuti aiziva kuti ndiri kuita zvinhu zvamwari wangu kana uchiita zvinhu zvamwari wako zvisina mwoyo mukati muimbi wekwedu anotaura kuti usipo mwoyo hazvikwane zvinongokwana chete kana mwoyo uripo jesu vanotaura kuna luk 1017 kuti the greatest commandment is to love your god with all your heart mind and soul saka dhavhidha aitamba mwoyo wake wese wakasunumuka achiziva kuti wandiri kutambira ndimwari wangu airakidza rudo rwake kuna mwari wake remembe kuti dhavhidhi akanga akanoindwa kuna samuel 1 samuel 16 asi kwese iko kwaanga asina kumbotonga kusvika patasvika apa kuna sekendi samuel nguva iyoyo yaakanga anhongwa namwari kumajokotwa akaitwa anoindi nasaul haana kunge achitonga asi akaoneswa moto nasaul aimhanyiswa nasoa akapinda tsavatsava dzakawandisa akanzvenga maassassination attempts akaitwa mukati meupenyu hwake saka akanga asvika panguva yekuti ndakapunyutswa muhondo yasoul nhasi uno kugadzwa kuya kwazozadziswa saka ari kutaura kuti ini ndandiri kufara nokuti rwendo rwandakabva kuna mwari wangu ndabuda mukuhwanda ndasvika pakugadzwa mambo saka dhavhidhi akanga aine every reason to celebrate the coming of the ark in the sea in the city he knew the presence of god in the city was the presence of god in his kingdom ah, but we hear kuti mishao mudzimai wadhavhidhi hazvina kumufadza akanga akatarisa akadongorera nepahwindo achisvotwa achishaya kuti zvino baba ava ndinovaita sei haana kunzwisisa kuti dhavhita aitambirei aisvetukirei dhavhita waiuruka zvairwadza mishero ndofunga aitombokanda kaziso kepakona achitarisa mishero akati wandiona here ndiri mumba mababa vangu ndaiita zvekurwadzisa nokuti aiziva waaifarira you might have people around you right now unana mishawo vakakutarisa vari kuona kuti kana ukada kurumbidza mwari muchechi hanzi anenge anopenga zvinenge zvisina kukwana paunenge wakuda kusumuka uchiimba hanzi gara pasi iwe unenge unoita kunge munhu asina kukwana paunenge wakuda kutenda mwari vokuti nyarara unoita kunge munhu asina kukwana nokuti kune vanozviita vakakwana mukati mechechi vekuti vakasvika muchechi vanenge vachingotyorera muzura munhu wese kunyange nembwa vachizviitira maziso evanhu but munhu akaita sadhavhidhi ari kutaura kuti kana ziso ramishawo handimboriona nokuti kana ndasvika pamwana mwari wangu haazive rwendo rwandakafamba namwari wangu haazive kwandakabviswa namwari wangu Mwari wangu takafamba rwendo rwakareba mumakomo nemumapako mandaihwanda soo mwari vakanga varimo ndivo mwari vakaenda vakanondidzura kubva mukufudza mombe ndoo mwari vakanondidzura kubva mukufudza makwai ndoo mwari vari kufarirwa nadhavhidha hanzi kana mweya mutsvene wagara pamusoro pangu ndichafamba sadhavhidha haleluya hei god is good mishao haana kuziva nyaya yakanga iri pakati padhavhidha namwari saka aitsvotwa achirwadziwa nokuti kwaari aingoona chibhokisi but kuna dhavhidha aiona ruponiso aiona mwari vakanga vari paari ndati nhasi unorega kuti munhu wenyika akutarisa achikudza kuti gara pasi sit down taura kuti iwe haumboziva kwandakabva namwari wangu nokuti jeremiya chapter 1 vhesi 5 mwari vanotaura kuti i formed you in the womb ndakakuziva usati wazvarwa iwewe ndinokuziva nepandakakunongedza ndinopaziva so like why is nhasi rega munhu asakugadzike pasi nokuti chirangano chako namwari hapana anochiziva mwari chete ndovanoziva rwendo rwawakafamba newo muvhali mwari ndovanoziva rwendo rwawakafamba newo mumajokochwa mwari ndovanoziva rwendo rwawakafamba newo pamusoro pegomo mwari ndovanoziva kuti wakasvika sei pauri pano saka munhu ngaarenge kukutarisa neziso nekuti kune vane maziso ekuti akakutarisa kana chero wanga uchifara muchechi unogonya ogara pasi nekuti kune vanhu vane hunhu kana vasvika muchechi because they are there to impress people and not to impress god david akataura kuti ndi ndiripo pakuimpresa mwari wangu kana uchida kuti ndigare pasi nyararidza mwari haleluya oh god Davita akaziva kuti Michelle haanzwisise nyaya yerwendo rwangu naMwari. Hanzi paunenge uchiimba uchisvetuka paya, vanhu havambonzwisisa rwendo rwako rwawakafamba naMwari iwe. Usaide kujustifya kune vanhu kuti Mwari vakandibvisa kupi vachindiendesa kupi. Hanzi vanhu havatomboziva kuti chii chamakataurana naMwari. vanhu vakatadze kunzwisisa pai paunotekenyedzwa paunotanga kungonzwa izwi ramwari voona waakutanga kutubwida ndopatinonzwa kunyange nemukomana uya wekunzi anzi asaimbe muchechi nekuti ane madiscodi akanzi tikakutengera bhutsu promisa kuti haufa wakataura futi mukomana akati zvakanaka kana mukwaya handimire asi zuva rekuimba rasvika aine bhutsu nyowani aiti akatarisa bhusa akatarisa kwaya masta akatarisa kwaya akusvika ah, abvisa bhusa akati shoes or no shoes im going to sing for my god ndo nyaya yatiri kutaura nhasi kuti kwawakabviwa namwari wako iwo hapana anokuziva shoes or no shoes farira mwari wako rega kuti nyika ikugadzike pasi nokuti nyika haizive kwawakabva namwari kunyange dhavhidhi akuda kugadzwa dora namudare namishawo anotaura kuti iwe mwari wako mwari wangu ndiye akandiita mambo kubva pana baba vako saka usandigadzike pasi nokuti kwandakabva namwari ava hukuzive ah, you should not stop praising your god because pana akutarisa neziso ramishawo kana kuti unana mishawo mukati meupenyu hwako kana vakakuti ava vanovhengedzera vhengedzera uri pana mwari what you are doing is being led by the power of the spirit ispirit chete inogona kuona zvakanaka zviri kuitwa mukati meupenyu hwako uri kutekenyedzwa namweya muchena ari mauri kuti tarisa mwari vaye vakakusumudza vaya mwari vaye vakakubvisa kumadota ndo vauya vari muaki umu hajo ah, david akataurawo kuti kurambwa kana kusarambwana michel o oh, no michel au ah, praise my god haiwe ah, regera shamwariyo mhani haleluya haleluya aita iwe enda zvako nekuti mwari wangu kwaakandibvisa ukuziveyo hei haleluya ndimwari vakatendeka hanzi kwandakabva namwari wangu aukuzivei ndati kune vamwe tine mahistory kune vamwe vasina mahistory ndine mumwe akazonditi mufundisi munonyanya kutaura zveupenyu hwenyu anzi kana titenda mwari ite testimony yekunanga kwamwari mukati meupenyu unofanirwa kuudza vanhu kunaka ukaita mwari mukati meupenyu hwako ndopatinonzwa psalm 100 ichiti invita kuti munhu wese ari pasi pano atenda mwari wako enda pamberi pamwari with words of encouragement verse 4 inotaura zvakanaka kuti enter the gates with thanksgiving and his court with praise give thanks to him and his name ah, psalm iri kutitaurira kuti ngatiendei tichiimba pamberi pamwari tine mufaro and acknowledging the lord god iwe vakasika munhu akaita seweneni hatisaregere masituation eupenyu achitimisa nokuti kune vamwe vachakutarisa chavakamirira kuona kuchema nekuisa musodzi nekuisa musoro pasaidhi kana waisa musoro pasaidhi wachema vofara kuti zvaringana vochifoma whatsapp group yekutaura nezvako kuti mavaona here mazuva ano zvakatinya mazuva ano zvakapuresa hanzi iwe waenda mberi neupenyu paul anotaura kuna second corinthians chapter 48 to 12 kuti tinogona kunge takadzvanywa hard pressed both sides and feel like we are being crushed but anoti we are not perplexed or despair in those times hanzi dance for your god atamba ah, kastepi kekufara kenyasha kekurakidza kuti ini ndigere muna mwari kunyange nekastepi kekufinhura so ndakazokaona kamu kepawhatsapp kemunhu aitatamuka makumbo varakidze kuti munhu amo imomo mumwana ari mumadrugs ndiri kutenda mwari muna baba vane small house ndiri kutenda mwari mukupera kwebasa ndiri kutenda mwari mune mwanasikana asina kuroorwa ndiri kutenda mwari hanzi usamirira kutenda mwari mune zvakanaka chete asi tenda mwari pane zvese nekuti mukutenda mwari mune simba mune simba rekufindura kunyange wakaipa paaitarisira kuti uchachema iwe taura kuti haleluya haleluya hanzi enter the gates with joy and jubilation kunyange vakagara vachikutaura vachitarisa kuti onai vanenge vanovhengedzera inga baba vanonzi vakaenda wani iwe taura kuti chero mwari wangu ndiinavo baba vakaenda vachadzoka kana vakasadzoka mwari ndinavo haleluya hanzi usarege mwari usarege vanhu vachikutadzisa kufara nomwari wako hanzi usarega masituation eupenyu achikuisa mukona paunenge wanzwa zvinhu zvaakurema hanzi masituation eupenyu akudzvanyira mukona ataurwa napaul taura kuti ungabata nyama yangu ukandidzvanyira mukona asi ndichine muromo wangu uka ukandidzvanya ndiri mukona ndisingagone kutaura ndinawo muromo wangu uri kutaura kuti haleluya hosana inda ameni kuna mwari adeedzere kuna mwari iwe kunyange musoro wakanyura kusvika muhuro taura kuti ini wangu mwari wandinonamata mupenyu masituation eupenyu haafanirwa kukuisa mukona semazuva ano zvinhu zviri kurwadza zviri kurema hadzisumudza izwi rako ufarire mwari adhisalmisti said shouts ari kuti shout psalm 100 psalm 100 anenge anoziva kuti mukudeedzera munenge makakufinhura satani kanoitwa nekuti satani haadi munhu anodeedzerera ruponiso tikatarisa kuna mak 10 chapter 46 48 murume bofu rakanga risingaone aakudeedza mwanakomana wadhavhidha aa mwanakomana wadhavhidha anonzi nyarara Ah, nokuti ava vakanga vava kuti uri kutiitira ruzha saka nguva ino ndiri kutaura kuti psalm 100 anenge anoziva zvake zvinhu zvinofinhura satani kuti kana ukadeedzera satani anobhowekana newe saka zviri kunzi daidzira daidzira pamusoro pezwi rako let us enter the gates of shouting and praise with gratitude usaregerana killjoy vachiparadza upenyu hwako usaregerana killjoy vachida kukurwadzisa usaregere ana kirujoy vachida kutaura kuti gara pasi iwe taura kuti kwandakabva namwari wangu haukuzive pengera pana mwari wako hanzi tese tinopenga asi pekupengera ndo panoda kuziikanwa ini ndoda kupengera pana mwari wangu nekuti kwandakabva naye hakuna anokuziva david haana kufunga nezvestatus yake paaisvetuka achijamba haana kumbofunga kuti ndiri mambo asi chaakanga achiona ndimwari wake hanzi kunyange iwo uri maneja nhasi usafunge zvestatus yako yekubasa asi ziva kuti ndiri pano nokuti mwari vaneni hanzi anoid the devil by shouting and praising halleluya hosana usarega wakaipa achikumisa hanzi ingoimba kuti haiwa ndinomutenda Ah, mwari wakanaka haleluya ko kuzvida nenhamo uchitenda mwari hanzi usasiye nyika ichikuudza when to thank god and how to thank god farira mwari wako thanksgiving like what we are doing now tiri kutenda mwari neupenyu chete nekungova pano kungotenda mwari kunyange nemuviri iwoyo wavakatipa kungotenda mwari kunyange neshamwari dzinenge imimi dzavakatipa kungotenda mwari nezvikurukuru nezvidiki diki nhamo yatiinayo hanzi dzimwe nguva tinotadza kutenda mwari nekudongorera vepanext door nokuti wapanext door kana akapuwa helicopter he needs it iwe wanzi tenda mwari usina helicopter tenda mwari nebhasikoro rawakabata iroro tenda mwari kunyange nechikotyari chauinacho ichocho in those little things hanzi mwari vanoramba vachiropafadzwa newe Job hanzi anosvika panguva yekuti kunyange mese mukaenda kunyange ganda rangu iri muchiona raskirecheka skirecheka kudai kunyange muchiona ndachenuruka nemadota ndazara mapundu chandinofarira nekuziva kuti is my redeemer lives my redeemer lives ndo zvatiri kungoita pano kune vamwe vanogona kunge vakatiita rule out muupenyu haa zvipiko vekuvhengedzera ava vakazodai ava vakazodai hanzi taura kuti my redeemer lives vanogona kuda kutokuriminda nemasituation eupenyu taura kuti my redeemer lives ndiri pano nokuda kwenyasha kwete nechimwe chinhu hanzi ngatiregei nyika kuti isatidhonzere pasi ngatiregei nyika isatizvuvire pasi asi tizive watakatenda maari ndati kuna mishawo anogara achikuramannikidza mukati meupenyu hwako kuti imimi fesi yenyu iyo haina kuita zvakanaka musaganhire imi imi zvakadai zvikasenge makanganwa here zvakaitika muupenyu usasiye mishawo achikukanganisa ziso ramishawo usaritarise asi tarisa ziso ramwari Hanzi let us come into the gates with thanksgiving and praising God and worshiping God. For it is God who got us this far. It is God who got us this far. You went in what I got but no kuziva. As it enda mwari. Kungopinda mbo uchivhura mvura mutepi ichibuda unoti mwari kudzwai. Kungoona zvese zviri kuitika muupenyu hwako unoti mwari kudzwai. Davita waiziva zvaaijambira. Unoziva here hama yangu zvakuunza pano? Unoziva here hama yangu zvakaitikwa naMwari muupenyu hwako? Just to be here today. May we glorify God. Ah, vaudze ndati Davita akavaudza kuti mukarwadziwa nenani mbori. Vaudze kunyange vanorwadziwa vachikuona uchivhengedzera pakati pechechi vachikuona uchivhengedzerera shoko ramwari vataura kuti mukarwadziwa nenamupore nekuti mwari wandakavimba naye mwari wakandidana mwari wakandinzvengesa mune zvese zvandakasangana nazvo muupenyu ndiye wandinovimba naye bheta ndivhengedzere ndiri muna mwari bheta ndipenge ndiri muna mwari nokuti mwari ndimwari ndati ndichaita bichana semoni ndakupedzisa ndichitaura kuti kune vanoda kunyora when we thank god and glorify god pane zvinhu 12 zvatinofanirwa kurangarira mukutenda mwari kana tichitenda mwari weare glorifying the name of god ndochekutanga second corinthians chapter 4 verse 15 uh, inotaura kuti when we thank god tinosumudza zita ravo nechipo chavakatipa tinotenda mwari nenyasha dzavakatipa dzeupenyu tine chikonzero chekuti titende mwari kuti vamwe vagoonawo zvatakaitirwa mwana mwari so that naivowo vagokwanisa kugamuchira nekutenda mwari mwari vanotiita kuti tirye kutenda mwari kunotiita kuti tirealize kuti zvese zvatiinazvo zvakabva kuna mwari ndo chekutanga chechipiri kutenda mwari kunotibatsira kuona mwari kwete kusazviona isu james chapter 16 chapter 1 verse 16 to 17 anotaura kuti do not be deceived my brothers every good gift comes from god hakuna chawakagona kuzvirongera wega chechitatu kutenda mwari kunotisa squarely with the will of god one thessalonians inotaura zvakanaka chapter 5 verse 18 give thanks in all circumstances anzi tenda mwari muzvishoma nemuzvidiki diki zvacho mune zvikurukuru tenda mwari mwari vanofadzwa naivo vanovatenda hanzi ngatirege kukompeya nevamwe vanhu but titarise kuna mwari akatipa zvatendazvo then chechifo hanzi gratitude brings peace munombozviziva kuti hanzi kutenda mwari chako kunounza runyararo mukati meupenyu hwako kune vamwe vanhu vekuti ukatarisa unotoona kuti iye pachake inoiza asati avhura muromo nokuti mukati meupenyu hwake mune mune a lot of complaints about what god has done hanzi kutenda mwari kunounza runyararo mukati meupenyu hwako tikaverenga philippians chapter 4 verse 6 to 7 inotaura kudaro kuti do not be anxious about anything and everything but in everything give prayer and thanksgiving to god hanzi an anxious heart has no peace timothy second timothy 17 inotaura kuti god has not given us a spirit of fear and timidity but a power of love and a sound mind ndinoitirwa zvakanaka musi uno ndainzwa rekodhi yajames chimombe achinti zvandapuwa nashe ndinogamuchira aida kufirwa ndiyana hapana in all those thing give glory to god tinoda vamwe vanhu vane mabitanesi nezvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu hwavo kuti mwari vakandipirei chinhu ichi hanzi hauna zororo so giving thanks to god brings peace to your own life chechi 5 gratitude draws us closer to god kutenda mwari chaiko kunoti uswededza pedyo namwari ndanzwa mhama mudambanuko vachitaura nyaya yevarume vapere mbudzi vekuna luke chapter 17 17 kuti vaka vese vari 10 vakarapwa kune mumwe chete akangodzoka kuzotenda mwari hanzi mukudzoka kuzotenda mwari akaswededzwa pedyo namwari vamwe mwari vakati ko vamwe 9 vari kupi zvikanzi handisi kuziva kwavari zvikanzi iwewe nekutenda kwako sumuka ufambe Varungu vanoti don't be a winja, kuramba uchingochema nekukomplaina nezvinhu. Kutenda Mwari kunotiswededza pedyo naMwari. Chechi 6 hanzi gratitude. Kutenda Mwari kunounza contentment, kugutsikana. 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8 inotaura kuti godliness with contentment is great gain ngogutsikana nezvauinazvo its gain to your life because you appreciate it mai vangu mbuya vangu vaiti ah, uyu haatendi uyu akakura uyu ndofunga achaita pfambi kana kuti achaita muroi dzimwe nguva mwari vanotarisa kuti what sort of a person are you who is not so grateful nokuti kusatenda kunoudza bitterness

kungovatenda uchiona uchi, uchi dzimwe nzizi dzavakakuyambutsa kunodhipena faith yako isaya anotaura kuti kunyange nemumoto ndinwe tine moto yatakafamba nenzizi dzatakakrosa mwari vakatibata ruoko number eight gratitude leads to joy munoziva kune vamwe vanhu varo vanongofara sougosha kuti anozvigona seiko mdai makazvigona sei mufaro munouwana kupi because anotenda mwari nezvaainazvo pisarema 126 1 to 3 when the lord restored the fortunes of zion we were like those who dreamed our mouths were filled with laughter kune vamwe vane mouth yakazara bitterness anger kutuka kungomuguma so yeah, sorry because mukati memwoyo wavo havatendi mwari all they see are bad things but mwari havakupi zvakaipa mwari vanokupa zvakakuringana kunyange zvakaipa zvandanzwa kuda kuna james mombe zvandapiwa nashe ndinogamuchira hanzi ngatigamuchirei nokuti mwari hapana chavanokupa chisiri according to his plan Hanzi tikazoenda gratitude defies Satan's lies. Hanzi inofinhura Satan gratitude. Tikatarisa kuna Pisarema 84:11. No good things he will withhold from the righteous. Hanzi Mwari havambokudzivirira kuti uwane zvakanaka but the devil will come and whisper unto your ears ko mwari venyu vari kupiko mazuva ano zvakatinya kudai asi mwari vakakutamai iwe tenda mwari kunyadzisa satani because satani anenge akudongorera kuti ndione kuti zvandamuudza zviya ari kuitei nazvo ari kuona haikuona uri kujabula ndiani waronga kudai ndimwari wakanaka ndimwari wakanaka anotorwadziwa anzi gratitude defies satans eh, lies number 10 gratitude guards against envy pisarema 138 1 inotaura kuti ngatitendeye mwari pane zvavakaita hatifanirwo kurarama nelife envy yekungoyemura zvine vamwe yekungotarisa zvine vamwe aiwa plus nekusada kuva zvauri nekuti kune vamwe vanhu ezvinokuva tava kuenda vasikana takava tiri vana vadiki mukati meino nyika takuchembera chibvuma kuti ndachembera grey hair is wisdom but ukaona vamwe mbuya vakaita sendi vari pafacebook vakarova mbambamba yakabvaruka mumabview maikona that's lack of gratitude to god and be grateful nezvauinazvo gratitude helps us to live in the present vamwe takabva kuzimbabwe tikauya tiine maregrets akawanda tinoiwana kuna ecclesiastis munzwisisi chapter 7 verse 10 tine kudemba kwakawanda kuti kuzimbabwe ndaive nebasa rakanaka ndaive ndakagara zvakanaka woramba uchingodzokera kumashure kuzimbabwe kuya kuya but mwari vari kutiraramira zvazvino maregrets ezvakapfuura achakubatsira ecclesiastis ari kutarisa taura kutarisa pauriye zvino there is no other life that will come besides what you have enjoy your life at your best but unogona kuifarira chete kana uchinge watenda mwari hanzi gratitude yekupedzisira is a testimony hallelujah tinonzwa ichitaura kuti give thanks to the lord and proclaim his greatness its a testimony tikasagona tinoiona kuna, kuna salm 105 vhesi 1 kana kuti isaya 51 vhesi 1 vhesi rangu rangarira gomba rawakacherwa nedombo rawakamedurwa ah, vamwe takanga tiri vekwamazai vamwe takanga tiri vasikana vasingada kunzwa panorira gitare hapana paungandiudze kuti ndaa ndiri papi but testimony yangu yekuti nhasi ndaa mufundisi ndaa kupfeka kola kunaka kwamwari saka mutestimony mukutenda uchipa testimony kunorakidza kunaka kwamwari mukati meupenyu kuti god turns things round zvino kana wakaberekwa uri perfect ibva pano because you have no reason to thank god for that yes. Yes. you have to thank god for your shortfalls like david saka ndatora david kuti davhida was full of shortfalls but iwewo kana wanga wakarurama uchiona kuti panapa time yako iri kuwestwa and mwari havafi vakakupa futi kana uri righteous because unazvo kudhara so testimony is a way of thanking, thanking god and kana watenda wa, wa mwari uri kubvuma kuti honai zvandiri izvi ndakanga ndisina kumboda ini i wasn't like this ndiani waronga so ndimwari vakanaka ndimwari vakanaka uchiita hako katestimoni kako kune vakambokuona kuqueens vamwe vamwe hamuchambokuziva ana federal hotel vaya kunana skyline tichitamba asi nhasi uno ndaapa anokupedza hangu two hours ndichitaura nemi vasikana inyasha kutenda mwari iko kuti makazviita inyu mwari mukandibvisa muupenyu hwerima mukandisvisa pano asi kana wakazvarwa uri perfect usina kana chawakatadza you have no reason to, to thank god for that saka ndati those are the 12 things dzatinofanirwa kutenda mwari nezvazvo ndoda kutenda mwari nenguva yamandipa ndati ndichatanga nemharidzo ndopedza dzidziso yekuti tingogoverana kuti we thank god for everything nekuti takatogara pano so uri ipapo muviri wako uri kungozvichinja temburicha dzeropa rako pamwe rombopisa rombotonhora ndimwari vari kungozviita chinyararire iwo usingamboziva kuti chii chiri kuitika haukumbire mumwe munhu makumbo kuti ndipo makumbo ndimboenda kutoilet haukumbire ruoko kuti ndipowo ruoko rwako ndimboenda kutoilet you have got every reason to thank god for nekuti kune mumwe anogona kuti ndotenda mwari ndinei how uri kutuka mweya mutsvene thank god for every little thing that you have, you have. and mwari vacharamba vachikututsira may god bless us today and always amen